פרייטאג יו ט אייר תשע ע ח, א גוטן ערב שבת, א גוטן אוונט, ס'איז דאך נאך מיטן טאג אביסל, כ'וויל רעדן אזוי, היינט וויל איך גיין צוריק אביסל צום ענין פון די שיטה אין סאטמער, ווייל איר זעט דאך די זאלוינים מיט די ארונים האבן נישט געקענט קומען צו קיין פשרה. צו ארבעטן צוזאמען כאטש אויף דעם ענין פון ציונות, וויל איך דא שטעלן א נקודה וואס פשוט זיי האבן גערעדט מיט מיר פון די צדדים, כ'האב געהערט כ'האב געהערט די טענות זייערע, און בעיקר די טענות פון די זאלוינים פארוואס זיי ווילן נישט גיין מיט דעם אהרוני, ווייל זיי טענה'ן אז דער אהרוני וויל ווערן א בעלזער, וואס הייסט? אמאליגע צייטן ווער ס'ווייסט די אלטע די אלטע מחלוקת מיט בעלז אין דעם ענין פון ציונות חרם מיט היינטיגן בעלזער איז געווען אין דעם ענין צו מען דארף לוחם זיין בפועל צו מען דארף לוחם זיין דעם רעיון פון ציונות. דער בעלזער האט געזאגט אז מען דארף לוחם זיין דעם רעיון. ווער עמעס איז עס יעצט? ר' אהרן זאגט די זעלבע זאך, ער זאגט אז מען דארף מאכן א קינות נאר רעדן קעגן דעם רעיון הציוני, די סאלונים'ס זאגן ניין, וואס פארא רעיון, מיר דארפן מלחמה האלטן בפועל ממש, ווי אזוי, דורכ'ן שיקן געלט, דורכ'ן פירן מלחמות, נישט אויפהערן צו מאכן הפגנות, יא גזירות נישט גזירות זאל אבי ס'זאל קנאקן, ס'איז גזירות אטאמאטיש ווייל אז מען דארף מלחמה קעגן ציונות, זאל ווערן גזירות, מען דארף גזירות, זאל זיין גזירות. מען דארף דעם עולם טיילן געלט, זאל זיין הפגנה זאל זיך טון זאל זיך קאכן, די פראגע איז דא ווער איז אויסגעהאלטן און ווער נישט, איך וויל נישט אריינגיין אינצווישן זיי אבער איך וויל אייך יא עפעס זאגן, איר ווייסט אז. יארן איז אנגעגאנען א מחלוקת צווישן מוסר און חסידות, וואס איז געווען די מחלוקת צווישן מוסר און חסידות? מוסר האט געהאלטן פון סור מרע, און די גאנצע ארבעט פון מוסר איז סור מרע סור מרע סור מרע, חסידות האט געזאגט ניין מיר האבן טון און עשה טוב, פארוואס? אז דו טוסט און עשה טוב איז ממילא שוין נישטא קיין צייט פאר קיין רע, אז דו טוסט שוין גוט ביסטו שוין ממילא אוועק פון דעם, ניין וואס האט נישט מקבל געווען דעם גאנג און געזאגט ניין פריער דארף מען סומכן אחר. איך וויל נישט יעצט אריין גיין אין דעם ענין ווייל איך האב א גאנצן קונטרס געשריבן געגעבן צו פארשטיין דעם סור מרע מיט דעם עשה טוב לויט היסטאריע. ווען מען נעמט די היסטאריע ווי ס'איז וואס איז געשען מיט די היסטאריע וועט מען זען א אינטערעסאנטע זאך אז למשל די שיטה פון סור מרע האט געבויט רעפארמער מיט קאנסערוואטיווער און חילונים זיי אלע קומען פון דעם סור מרע נישט פון נישט פון חסידות פארקערט די ליטווישע וועלט אין ארץ ישראל האט זיך געבויט אויף די קינדער פון חסידים אויב מיט א גוטן קוקט אן ווער זיי זענען יעדער איינער זיי זיידע די באבע זיי קומען אלע פון חסידים מען האט גענומען די חסידישע מיט די ספרדישע און אזוי האבן זיי זיך געבויט א נייע א נייע וועלט אבער למעשה ניין דער מערהייט פון די אמאליגע ליטווישע נעמט די ליטווישע, די אלע פלעצער דארטן, יא, אבער מ'האט געארבעט אויף די מנין פון פון מוסר און צמרא, זענען די מערהייט, נישט מערהייט, פינף און ניינציג פראצענט זענען אראפ פון וועג, זענען נישט געגאנגען אין די וועג, זיי האבן געגאנגען אין אנדערע וועגן. איך גיי נישט אריין יעצט אין קיום די שיטה צו די שיטה וואס איז בעסער, צו מ'דארף גיין אזוי צו מיר טוהן נישט יעצט אין מוסר און חסידות. אבער איך גיי יא צום ריינע ציוני, וואס איז בעסער? איז דען בעסער צו מלחמה האלטן אין ציונות און זיין פארנומען די גאנצע צייט ציונות ציונות ציונות ציונות ציונות, אדער ניין? אדער טון אין די אנדערע וועג, וואס איז די אנדערע וועג? דורך זיך בויען, פארזיכערן זיך, אריינטון אין אידישקייט, לערנען, חסידות, אנדערע עניינים, זען בויען אידישע שטיבער, וואס דאס איז שוין אוטומאטיש קעגן ציונות, פארוואס איז א גאנצע רייען א ציוני, א מדינה חילונית, נו, איז אזוי פארמיידט מען דאס, דאס האלטן אנדערע, זיי זאגן ניין, אקעי, איך גיי נישט אריין, ס'איז צוויי צוויי גענגן, די פראגע איז וואס ווילן מיר, ווילן מיר טאקע. אז מען זאל זיין דעם גאנצן לעבן פארנומען מיט ציונות, איך וועל אייך זאגן וואס איך האב שוין אמאל געזאגט, און איך וועל עס איבער חזר'ן וויפיל מאל מען דארף, דאס האב איך, דאס זעט מען פון היסטאריע, קען מען דאס אויך זען, אויף וואס ס'איז דא א התנגדות, לעבט עס, אויף וואס ס'איז נישטא קיין התנגדות, פארלירט מען. איר ווילט הרג'נען די ציונים, מען זאל שוין פון זיי נישט רעדן, זיי זאלן זיך אויפוועקן. איז רעדט נישט פון זיי. אבער וואס איז די אנדערע וואס זאגן ניין, מיר ווילן יא עס זאל לעבן, בכדי מען זאל האבן, מען זאל מלחמה האלטן, אז מען טוט אפשטארבן וועט דאך שוין קיינער נישט האבן ציונות, עס איז גוט, נישט גוט, מען קען צוגיין די שיינע אין וואסערע פלעצער און ווי אזוי דא דארטן, איך גיי נישט אריין אין די פרטים. אבער דאס וועל איך יא זאגן. אז די וועג פון נטורי קרתא למשל איז קיין תכלית נישט, פארוואס נישט קיין תכלית? איר ווייסט אז אין ארץ ישראל פלעגט זיין אלעמאל וויכוחים צווישן די רבנים פון די אגודה מיט די רבנים פון די עדה אויף אויף הפגנות, כ'וועל געבן למשל א דוגמא, כ'האב אנגעהויבן דער דער דער מצעד התועבה דארטן אבער מצד הטבע ירושלים גענט שולע זיין ס'איז זאכן זיי אלע רבנים אפילו די גערער רבי אפילו די אלע האבן געהאלטן אז מ'דארף גיין פירן א פייט עס נישט אריין לאזן אזא זאך אין ירושלים צווייטן יאר האט מען גענומען ציען צוריק די גערער מיט די אנדערע סייט די אגודיסטישע האבן געצויגן צוריק פארוואס זיי האבן געזאגט אזוי איין זאך האבן זיי געלערנט אז קיין תועלת קען שוין נישט ווערן פון דעם דאס הייסט אבי מפגין זיין אן א תועלת זיי האלטן נישט דערביי זיי האלטן אז עס איז בעסער נישט צו רעדן פון דעם פארקערט מען לייגט אריין אין די קעפ פון די קינדער און פונעם עולם די עניינים בעסער ער זאל נישט רעדן, אויב מען האט געקענט מאכן טויער לעסער די זיי פארמיידן ער זאל נישט זיין אין ירושלים האט מען עס געדארפט, אבער זיי זענען געקומען און די עדה האט ממשיך געווען א צייט ביז זיי האבן עכט אויפגעהערט צום סוף זיי מאכן עס שוין נישט כמעט ווייל אויסער באצרי מיט נאך איינעם מאכן עס שוין קיינער נישט היינט ווייל זיי האבן געזען אז עס מאכט א גרויסן עסק טאקע אז מען רעדט וועגן דעם איז די בחורים מיט די יונגע לויפן אהין און עס איז זייער נישט גוט, אבער וואס זאגט נטורי קרתא? נטורי קרתא זאגט אזוי. מיר דארפן מיר דארפן נישט מצליח זיין מיר דארפן פיר אויף גאנץ זיי טויב מצליח זיין נישט מצליח זיין נישט אונזער תפקיד אונזער תפקיד איז מויכע צו זיין דאס איז דאס איז אגענג אבער פרעג איך אייך אייב נישט אויפצוטון א בי מויכע צו זיין אזוי צו לעבן גאנצע לעבן גוט פון דעם קומט נישט ארויס איך דארף וויסן איין זאך נישט נאר אין די עניינים אלע עניינים אז מען לעבט נאר מיט שלילה דער חינוך איז דער ערגסטער, דאס איז איינע פון די סיבות פארוואס אין טורקיי וואס האט שוין היינט געדארפט האבן הונדערטער טויזנטער מענטשן איז אזוי קליין, מען קען נישט לעבן מיט שלילה, דא מוז זיין געבויט אויף חיוב, און אביסל יא, יא א מחאה דא א מחאה דארט איז זייער גוט, אבער אבער דער בעיס, דער באסיס מוז זיין געבויט אויף חיוב, ס'איז דא אסאך צו רעדן וועגן דעם, אבער כ'וועל עס לאזן וועגן א צווייטע מאל, א גוטן א גוטן ערב שבת.